Salam ezizleşler hemmäňize YouTube kanalynda hoş gördük. Bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Saryhan. Wideomyzyň bu gezekki sanynda biz Pinýindäki Ýunmu, ýagny türkmençe terjime etsek, bogun ýasaýjy çekimli sesler hakda öwreneris. Eger-de siz hytaý dilindäki şangmu, ýagny başlangyç çekimsiz sesler, ýa-da ýunmu, bogun ýasaýjy çekimli sesler hakda doly bilýän bolsaňyz, onda şu tablisada ýerleşdirilen pinýinleriň ählisiniň dört tony nähili okalyşyny şu websaýta girip, öwrenip bilersiňiz. Görşüňiz ýaly, şu tablisada penileriň ählisi ýerleşdirilendir. Eger-de olaryň dört sany nähili okalyşyny bilmek isleseňiz, şeýdip üstüne basyň. Meselem, şeýdip üstüne bassaňyz, onda dört sany tonlaryň aýdylyşy çykar. Üstüne bassaňyz, onuň aýdylyşy bardyr. Men.
Men. Men. Men. Şeýlelik bilen, şu websaýt üsti bilen siz pininiň dogry aýdylyşyny öwrenip bilersiňiz. Pinin jemi ýigrimi alty sany harpdan durýar. Olar iňlis dilindäki harplara meňzese-de, olaryň arasynda uly tapawut bar. Şonuň üçin Pinýini öwreneniňizde başga dillerdäki harplar bilen garyşdyrmaň. Geçen gezekki wideomda ýadyňyzda bolsa aýdyp geçipdim. Pinýin jemi üç sany zatdan ybarat. Olar şangmu, ýagny başlangyç çekimsiz ses, ýunmu, bogun ýasaýjy ses hem-de şangdiao, ol bolsa tonlar. Şangmu, olar çekimsiz seslerden düzülendir. Ýunmu, ol çekimli harplardan düzülendir, ýa bolmasa-da, çekimli bilen başlanýan çekimli seslerden düzülendir. Eger-de geçen gezekki wideolarymyzy gören bolsaňyz, onda biz Şang Mu, ýagny başlangyç çekimsiz sesler hakda, bularyň ählisi hakda biz öwrenipdik. Indiki düşürjek Pinýine degişli bolan wideolarym Ýun Mu, ýagny bogun ýasaýjy sesler hakda bolar. Ýun Mu, bogun ýasaýjy çekimli sesler, olar üç topara bölünýär, olaryň birinji toparyna Dan Ýuanýin Ýunmu diýip atlandyrylýar, ikinjisine Fu Ýanýin Ýunmu diýip atlandyrylýar, üçünji toparyna bolsa Bi Ýunmu diýip atlandyrylýar. Birinji topara degişliler, olaryň hersi ýönekeý çekimli seslerden ybarat, olar jemi alty sany. Geliň, olary bir-birden okalyň, yzymdan aýdalaň, Çingomadu, A, O, Ö, Y, U, Ü, Ikinji topara degişliler, olar jemi on üç sanydyr. Geliň, olary birardan okalyň, yzyndan aýtalaň. Çinga modu. Aý, Eý. Aw. Ow. Ýa. Ýe. Wa. Wo. Ýö. Ýow. Ýow. Waý. Weý. Şu ýerdäki yo ol ýazylanda şu görnüşde gysgaldylyp ýazylýandyr. Way hem edil şonuň ýaly şeýle görnüşde gysgaldylyp ýazylýar. Üçünji topara degişliler, olar çekimli, harplardan başlaýar hem-de çekimsiz harplardanam gutarýandyr. Olar jemi on alty sany. Yzymdan gaýtalaň, Çinga Modu. An. An. Gin. Ýun. Ýan. Ýuan. Wan. Wan. Aň. Aň. Oň. Ýiň. Ýaň. Ýoň. Waň. Hem-de Waň. Şu ýerdäki win ol ýazylanda şu görnüşde gysgaldylyp ýazylýar. Mundan daşary ýene-de bir bogun ýasaýjy ses bar, ol hem ol hem şudur. Ol okalanda arr Diýip okalýar. A bu peninde diňe ýeke özi gelip biler, başga çekimsiz ýa-da çekimli seslere-de ol goşulmaýar. Bilşimiz ýaly, hytaý dili ierogliflerden ybaratdyr. Her ieroglifiň bolsa öz aýdylyşy bar. Meselem, şu görýän ieroglifiňiz. Bu ieroglifiň okalyşy pinin peninde şeýle ýazylýar. Ol şu diýip birinji tonda okalýar. Hytaý dilinde bir ieroglif bir bogundan durýar. Köplenç ol bogun üç sany zatdan ybarat, ýagny şyňmu, başlangyç çekimsiz sesden, ýunmu, bogun ýasaýjy sesden hem-de şyňdiao, tondan ybaratdyr. Käbir ieroglif bolsa diňe ýunmu, ýagny bogun ýasaýjy sesden we şyňdiao, tondan ybaratdyr. Şeýlelik bilen, görşümiz ýaly, ýunmu, bogun ýasaýjy ses, Ieroglifleriň ählisinde diýen ýaly hökman bar bolaýmaly. Ýöne Şen Daý Han Ýue Tsu diýen Di Çi Ban atly hytaý sözlüginde ýeke-täk şu iki sany ieroglifde ýun mu, bogun ýasaýjy ses, ýokdur. Ieroglifleriň ýazylyşy şu görnüşde, pinýini bolsa şu görnüşde ýazylýar. Şöň-mu, başlangyç çekimsiz sesden, ýün-mu, bogun ýasaýjy sesden hem-de şöň-diao, tondan, ybarat bolan ieroglifler, ýagny şu gören ieroglifleriňizdir. Olar şeýle okalýar, yzymdan aýdalyň, Jang Nuan Şun Sýao hem-de Lýo. Şu ýerdäki gyzyl reňkdäki harplar olar Şangmu, emma narynç reňkdäki harplar bolsa olar Ýunmu. Bu ýokardaky belgiler bolsa olara Şangdiao, ýagny tonlardyr. Diňe Ýunmu, ýagny bogun ýasaýjy seslerden hem-de şyňdiao tondan ybarat bolan ieroglifleri bolsa şulardyr. Olar şeýle okalýar, ao, ua, ow hem-de ae. Pinin öwrenmegiň bize nähili ähmiýeti bar? Piniň üsti bilen siz synagda düzme ýazanyňyzda ýa-da kagyz üstüne bir zat ýazanyňyzda, ýagny ieroglifleri ýazanyňyzda, eger-de ieroglifyň nähili ýazylyşyny bilmeýän bolsaňyz, onda ieroglife derek ieroglifiň pinini ýazyp bilersiňiz. Meselem, düzme ýazyp otyrsyňyz, birdenem ine şu söz, şu ýerde şýö diýip okalýan ieroglif ýadyňyza düşenok. Şunlukda siz ieroglife derek şeýle pinini ýazyp bilersiňiz. Mundan daşary pinine seredip biz iroglifleriň nähili okalyşyny bilýäris. Meselem, şu iroglifiň okalyşy ol çiň, çiň diýip birinji tonda okalýandyr. Mundan daşary, kompýuter ýa-da telefonlarda biz pinyin üsti bilen iroglifleri ýazyp, aňsat tapyp bilýäris. Meselem, Kuai le xue zhong wen, Şu görýän iroglifiňizi ýazalyň. Şu bäş sany görýän iroglifleri ýazmak üçin onda biz pinynyň kömegi bilen ýazyp bileris.

Şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir goldawyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz-da bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan soraglaryňyza jogap berer, ýa bolmasa-da soraglaryňyza laýyk boljak şeýle wideolary taýýarlap size ýetirer. Onda näme, indiki wideomyzda görşýänçäk, hoş sag boluň!